Helo na, sy'n mai, a sy'n mai, gobeithio bod chi gyd yn cael yn iawn. Um, Fydd fideo heddiw mae'r cryn dipyn yn um, fyrach na'r llall, oherwydd jyst eisiau sôn hon i'n sydyn um, amryw, dwi wedi crybwyll yn yn fideos yn ymwneud efo hedge cyfflus o'r blaen, ond dwi heb fynd i unrhyw fath o fanylder i fynd nhw, dwi'n meddwl beth bynnag, neu yr er camau sydd angen digwydd pryd mae hyn yn, pryd mae rhywbeth yn mynd o'i le, felly, yn benodol. Felly, dwi wedi sôn yn barod, dwi'n meddwl, pryd mae rhywbeth yn mynd o'i le efo shunt, pryd mae'n blocio, beth sy'n tueddol o ddigwydd ydy, wrth gwrs, dydy'r shunt ddim yn gydru cylchredeg yr hylif CSF o'r pen lawr i'r stumog, methu rheoli'r lefel, lefelau ac felly mae'n jyst yn lefelau CSF yn cynyddu a chynyddu a chynyddu sydd yn achosi deg gwir yr poen gweitha dwi wedi profi erioed o'r blaen, does na'm poen dwi, dwi rioed wedi profi dim ni beth tebyg o'r blaen o ran poen, dyna'r gweitha heb os. Um, ac mae'n jyst yn teimlo b- fel bod yng nghorff yn ceisio gwffio'r ymennydd allan trwy thop y mhenglog, felly, um, ac uh, felly na, mae'r poen yn yno'n gyson a does na'm byd sy'n gallu fatha gwella'r poen na, ond i bai am llawdriniaeth um, ar y siant er mwyn dadblocio'r siant llu neu rhoi siant newydd i fewn yn lle'r hen un. Ac fe- a sgil effeithiau eraill, yn ogystal â'r cur pen, ydy fatha salwch, dwi'n methu c- cadw ddim byd lawr o gwbl, heb ddo- yym, dŵr na'm byd lle gallwn i jyst ddim cadw unrhyw beth lawr. Yym, felly mae hynny'n teimlad afiach. Mae hynny'n teimlo para o brofiad lle o peth gynta'n bora tan tua amser cinio. Ac um, wedyn, peth arall gyn i ydy, wrth gwrs, mae'n fy nghoesa mynd fel plwm. Dwi'n cael ein anodd iawn i um, gerdded um, neu symud pryd mae'r shunt yn blocio. Ac ia, felly, dyna'r symptomau, beth sy'n digwydd pan mae shunt yn blocio, a wedyn y drwg ydy, hefo shunt yn blocio, ydy dos na byth unrhyw fath o rybydd o gwbl. Dwi rioed wedi cael unrhyw fath o rybydd o gwbl bod yn mynd i ddigwydd. Un munud dwi'n iawn, funud nesaf, Mae Siânt wedi blocio a dwi mewn... dwi yn yr poen gwaetha erioed, dwi'n sal fel ci a dwi'n cael i'n anodd iawn symud. Ac fel dwi'n dweud, angen mynd i'r um, ysbyty ar gyfer lawdriniaeth brys er mwyn um, dadblocio siant neu gosod siant newydd dwi wedi. Ac oherwydd hynny, wrth gwrs, mae angen sicrhau bod gen i um, neu rhywbeth dwi wedi penderfynu dwi angen um, erbyn hyn, ydy bag ysbyty. Felly, be sgyn i lawr stair rwan ers um, tro degwyr ydy bag ysbyty, jyst efo pethau fel stwff molchi, um, pethau pyjamas, pob math o beth sa rhywun yn disgwyl gorfod mynd efo nhw yn tra bod, bod nhw yn gorfod aros yn yr ysbyty lle. Ac um, bod yr reswm mae gen i'r bag ma wedi pacio ers ers tro bellach, dwi'n meddwl bod i dros blwyddyn fy mod i wedi penderfynu roed hyn at ei gilydd. Oedd just oherwydd fod dweud, does na byth unrhyw fath o rybydd pryd mae'r siwnt yn mynd i blocio. Felly, mae well jyst bod yn barod lle, a wedyn o ran cyrraedd yr ysbyty wedyn, wel, da ni gyd yn gwybod gymaint o straen mae'r gwasanaeth ambulances yn brofi ar hyn o bryd. Felly, wrth gwrs, dwi wedi siarad efo perthnasau a, wel, rhai perthnasau a chyfeillion yn benodol i drafod beth yn digwydd a fatha, o ran fatha cael mynediad i'r sbyty, sut sy'n ni'n cyrraedd sbyty lle. Oherwydd efo'r shunt blocio mae mae'n holl bwysig i mi cael yng ngweld a'n rhin cyn gyntaf y phosib. Um, tydi hyn ddim yn rhywbeth sy'n gydru aros felly o gwbl. Um, ac oherwydd hynny, wrth gwrs, dwi wedi trafod efo um, rai berthnasau a chyfeillion. Um, os oes yna rhywbeth beth yn mynd y le, wedyn, wrth gwrs, dwi wedi sicrhau bod ganddyn nhw um, mynediad i'r neu mynediad digon hwyl i'r sir tu er mwyn gydru cael ata i a wedyn cynorthwyo i, i lawr stair os oes, os oes angen, os dwi'n ffynnu stair yn ngwely ar y bryd, a dyna lle buaswn i'n mynd efebig. Um, wedyn, so, do, dwi wedi fatha gael yr trafodaethau yma'n barod ac um, na, just eisiau dweud o'n i fy mod i dyna agwef o'r hydrocephalus yndi, mae'n mae'n niwsans gorfod byw efo hydrocephalus beth bynnag lle i mi ond be, y peth gweitha am y peth heb os ydy does na byth unrhyw fath o rhybudd o gwbl bod na rhywbeth yn mynd i ddigwydd efo Shunt, os oes na rhywbeth yn mynd i ddigwydd efo Shunt, mae'n jyst yn ddigwydd lle. Felly, na, os eisiau gwneud um, fideo bach sydyn i, i gliro fatha sut dwi'n ymdopi efo hynny, oherwydd fel all, fyswn i'n jyst yn treulio amser yn poeni fatha, ww, beth sy'n digwydd os di'r shunt yn blocio. Ond dwi wedi cymryd rhyw elfen o reolaeth yn ôl hefo hynny. Ac um, dwi'n teimlo wrth just yn saff bod pob dim yn barod i fynd a bod pawb yn gwybod be di'r drefn os mae'r synth yn blocio a wedyn bod dweud, dwi'n teimlo bod gen i rhyw faint ychydig bach o reolaeth dros y sefyllfa bellach er fod dweud sgyn i'n gymaint o hynny o reolaeth gan bod dos na'n rybydd pryd mae'r synt yn mynd i blocio sydd yn bechod ond tawaeth dwi wedi cymryd gymaint o hynny o reolaeth y gedraf ynddo um, felly Ie, yeah, na fo, dyna'r oll yn gryno lle o'n i eisiau trafod heddiw, ac um, mwynhewch eich ddisyl, o'ch yn am y siôn.